Sara Davies ydw i a dwi'n gweithio fel y Swyddog Cangen i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn syml yn rôl i ydy hybu a codi hyder myfyrwyr y grŵp i ddefnyddio i sgiliau Cymraeg a dwyieithog drwy weithgareddau a prosiectau Yym, ac i weld gwerth i'r Gymraeg, ie, mewn swyddi, ond yn bwysicach na hynny, yn yn gymdeithasol. Mae'r prosiect wedi cael ei ar ariannu gan gan Gronfa Hybu a Hyrwyddo'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a bwriad y prosiect yn syml ydy rhoi hyder yym i'r myfyrwyr gofal i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn efo pobl hŷn. Yym, un o flaenoriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ydy ydy hybu sgiliau Cymraeg yn yn y maes iechyd y gofal a dwi'n gwybod o brofiad personol bod y gallu i ddefnyddio'r Gymraeg gyda claf sy'n mynd trwy gyfnod anodd sydd o dan straen yn mynd yn bell. Mewn ffordd, y Gymraeg ydy'r ffisig gorau fedrwch roi i unrhyw berson yn yn y cyfnod yna. A drwy fwynhau nifer iawn o weithgareddau efo pobl hŷn, bregus mewn cymdeithas, megis gwnïo, megis yym yy a ddim yn cacena y gweithgareddau rei Calan Gaeaf. Y bwriad ydi hybu sgiliau llafar a mwynhau y weithgaredd oedd yn bwysig gyda'r Gymraeg yn rhan naturiol, normal o'r weithgaredd hynny. Felly oedden ni'n lwcus iawn i gydweithio efo cynllun gofal ychwanegol sef Hafan Cefni. Yn a lle oedd 13 o fyfyrwyr eu gofal yng Ngholeg Menai Llangefni yn mynd yno yym bob wythnos am bedair wythnos. Yym felly oedd yr tenantiaid yn groesawus iawn, oedden nhw'n edrych ymlaen i gweld ni yym a strwythur pob sesiwn mewn ffordd oedd cyrraedd, cael panad, chwarae gemau bwrdd, yym wedyn y weithgaredd a wedyn cinio yym yn y caffi ac ac mewn mewn mewn mewn ffordd oedd o'n berthynas ddwy ffordd. Yym, er bod hafan cefni, wrth gwrs, yn yn hybu ac yn helpu ni ac yn helpu y myfyrwyr yym yym efo'u sgiliau i gyfathrebu, ond oeddan ni'n helpu yr henoed hef- hefyd o ran ma' nhw wedi creu ffrindiau newydd a ffrindiau a phrofiad yym i'w i'w i'w thrysori, ac oeddan nhw, union fel y myfyrwyr, yn yn yn yn digalonni bod y prosiect yn dod i ben, yym, ond dwi yn ffyddiog fydd 'na gyfle i ni fynd yn ôl i Hafan Cefn eto. Dim, dim fel myfyrwyr, ond fel ffrindia. Felly Morris dw i a dwi'n neud yy iechyd a gofal yn Coleg Llangefni. Do, ma' 'di gadal ni yym fynd ar bron iawn dych ch'od y placement ond heb fynd efo'r coleg a mwy a 'da ni'n ca'l siarad efo pobol a jyst chwara' dych ch'o' chwara' gema efo nw a chwara' cardia. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn, enwedig mewn cartre gofal, dych ch'mod, ma'r bobl yn hynach ac yym mae'n anodd fach iddyn nhw siarad iaith tydyn nhw ddim wedi tyfu fyny efo. Dych ch'mod o amgylch fel 'ma, enwedig yn y gogledd, ma' rhan fwya pobl yn siarad Cymraeg a dych ch'mod enwedig efo'r henoed ac yym plant dych ch'mod plant bach ch'mod ma' nhw'n tueddu i siarad y iaith gynta' nhw yy dych ch'mod sydd yn Gymraeg. Dwi'n meddwl os dwi'n cymharu o ddechrau'r prosiect i ddiwedd y prosiect, Dwi'n gwybod, dwi 'di siarad efo yym y myfyrwyr a dwi'n gwybod bod nhw wedi codi hyder nhw i ddefnyddio'r Gymraeg a bod nhw wedi sylweddoli pa mor bwysig ydi y sgiliau dwyieithog nhw yn y maes iech- iechyd y gofal a rhywbeth ella doedden nhw ddim wedi ystyried cynt a bellach maen nhw'n gweld y Gymraeg yn sgil yym a maen nhw am wneud y gorau rŵan i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'i ffrindiau yn y coleg oherwydd munud dach chi'n colli'r arfer i ddefnyddio'r Gymraeg mae'n anodd iawn ail ddechrau yn yn ni wedyn a be nath yn synnu fi oedd y myfyrwyr neshi ar ar ddechrau'r prosiect oedd ddim yn hyderus oedd yn swil nhw mewn ffordd sydd wedi elwa fwya allan o'r prosiect. Eirwen, Eirwen Jones 'di'r enw fi a Mi dwi yn 74 oed a dwi yn byw yn Hafan Cefni mae ers blwyddyn rŵan. A wedyn ma' yym y mae o'n le 'dach chi'n gyfo rhannu'ch bywyd efo pawb a mae o'n ma' nw'n ffeind iawn efo fi a m- a ma' n'w mae o'n le da iawn. Dwi 'di bod yn gwnïo gwnïo ffactri wnïo ar ôl ma' dal o'r ysgol. A wedyn nesh i yn sh- yy gwerth- yy gweithio yn y siop Nelson yn Llangefni yn y department store. Ac ar ôl hynny yn yr ysgol yn Talwm. Dyna be' dwi 'di neud. Do do ma' nhw mynd yn ffrindia i chi fel chi'n weld. Yy ro'n i'n ffeindio heddiw ma'r ddwy yna o'dd isio fi heddiw. A dyna beth braf 'di hynny 'de. E's ma' 'na ddipyn ohonyn n'w 'ma 't oes? Oes. A ma' gynnon nhw lot o wel ma' gynnon nhw amser annifyr o'u blaena' mewn ffor ag eto amser braf 'de? Diolch yn fawr i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am roi y cyfle i ni fedru cynnal y prosiect yym a cynnal y prosiect gy- gyda'n gilydd yn Hafan Cefni. Dwi'n gwybod bod y myfyrwyr a'r hynod wedi elwa'n enfawr o'r prosiect yym a gobeithio bod hyn yn yn rhywbeth sy'n mynd i barhau yym o un blwyddyn academaidd i'r i'r llall.